Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazaar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Centre, Logica Office Furniture, Responsible Gaming Foundation, Beati Paoli Restaurant.
Nilqgħukom għal podcast ieħor il-Biskuttin. U nfakkar li l-biskuttini qegħdin f'ħalq il-ħmir. Jiġifieri Ġorġ toqgħodx titkessaħ iżejjed. Tkessaħ xi inta x'in toqgħod fittet? Jien infittet.
Għajd, għadna għamilna program wieħed u kanna l-buskuttina x'kollha kiltu. Għabel jibda l-program. Infittet huwa l-iktar ħaġa li nħobb. Mo speċjali ħelu xott. Darba ntajt ma' xi ħadd għadu żgħir, eh. forsi għandu 25, mhux żgħir 25, mm. però ma jafx x'inhi tfittet u laqqas jaf tuħu gost bil-fitte.

Merħba għal biskuttin ieħor, kollox isir bil-flus. Ma mm. xejn ma jsirx mingħajr flus, għaw affarijiet ma jiswewx flus. Fosthom bewsak ma kultant bewsa tfisser titħallas għalija. Ħallas. Ukoll, jiġifieri jidħlu il-flus ukoll f'daw l-affarijiet. Qed ngħid hekk għax irridu nirringrazzjaw l-isponsors tagħna li tawna sapport mingħajr ma kienu jafu l-provi tal-biskuttin. Imma kif tgħidilhom Alfred Zammit u George, daqshekk tad-donuts imma tal-biskuttin. Mela, kont il-Birgu hekk bdew jgħajtuli, issa tal-buskuttini, l-għam ġdid. Ġorġ tal-biskuttini. Skużi, tar, koza, fejn huma l-biskuttini? Kielhom. Eh, eh, Qabel bdejna. Fit-titem, le.
Direzzjoni fejn huma l-biskuttini. Eh, inti taf biex bdejt li bla flus. La tagħna u la qasbus. Allura hija biex kellek il-biskuttini, flus, Kif għamela?
Mela, bus li wiċċi b'xejn. Da sekku.
Tajjeb.
Josephine, kif aħna? Mhux ħażin, huwa għandi unur kbir u grazzi tal-istedina. Huwa l-pjaċir tagħna. Huwa pjaċir jien li qed niltaqa' miegħek, bis-serjetà. Josephine għandha qalb tad-deheb. Dejjem ammirajtha jien, dejjem ammirajtha. Ili naf għal snin.
Jiena niftakar kont mistiedna fuq Kalamita u kienna għamilna makeover. U Ken, kienna l-omm u l-bent, Ken ġebt it-tifla lil Jolene u kellha xagħarha sa taħt patatta. U x'ħin ħriġna u rajtna it-tnejn b'xagħarna qasir ma' wiċċna blow jgħodd, Għedt fejna dik ta' xagħarha twil? Qaltlek jien, Eħ, tajtu kollu xagħarek? għedtilha. Ekku, ekku, ilu naqra s-sema. U ilu, ilu.
Joseph il-Mallia, Ta' żaqqa mimlija. Żaqqa mimlija. Minn Birkirkara, hux hekk? Daqshekk hu. Imma tqisru hekk għall-Karisa? Ejwa, mela.
Toqgħadek toqgħod hemm ħanibda.
Ejwa, għodni, għodni.
Ġifieri minn dejjem. Ma segwi l-festi u l-futbol pereżempju? Futbol meta jasal speċjalment il-World Cup għid li galor id-dor. Le, bil-kirkar.
Bil-kirkar. Le, ta' bil-kirkar iva x'għandi anke n-neputi qiegħed fin-nurseries. Ġifieri mingħajr ma trid. U għandna tim tan-nisa. Għandna tim tan-nisa bully, eh? Ġifieri skużawni l-irġiel imma n-nisa champions! Komplu sejrin hekk bil-futbol tan-nisa ħalli tal-irġiel nilħquh aħna. Għax inna ma Tal-belt. Inna ma nieħdu naqra tazza. Mela, l-aċċent tiegħek li huwa sinonimu miegħek, id-djalett. Id-djalett, iva.
Il-Malti mitkellem bid-djalett. Minn fejn ġie għax Birkirkara m'idhiriex titkellmu daqshekk? Imma hemm ħafna, ta, hemm ħafna, jiġifieri Birkirkara issa kibret, ġiet waħda mill-ikbar bliet ta' Malta.
U
l-Ġudda, il-Ġudda, dawn li ġew Ġudda li forsi ma jitkellmux bħalna, imma hemm ħafna li jitkellmu bħali, speċjalment ta' Tampori. Imma minn Birkirkara ġie l-aċċent fit-tfulija tiegħek? Le, le, jiena
Stenna, jiena meta kent żgħira, ommi u missieri hemmhekk grajna lejn il-Kanada. U, u hemmhekk dejjem bil-Malti kellmitna ommi lili u l-ħija. Jiġifieri, hemmhekk dejjem ngħofna. U l-ommi wkell ngħofha titkellem bid-djalett, imma mbagħad kellha ħoġġa ta' kif taqbeż l-għatba, qisha ssir persuna oħra u tiġi straight, titkellem bit-ta. Taf li jien sirni joqgħod hemm mikrofonu, nitkellem bil-pulit. U mbagħad tagħmilli. Imma one to one nitkellem bid-djalett. Eh, u mbagħad kienet tagħmilli Tkellem sew, għaliex da me qed nidej, ma. Xi, xi, x'in, xi, xi, kif tridni nitkellem sew, x'in ngħid ħażin? Isma' Joe, M'hemm xejn ħażin.
iddejqek il, il-fatt li ħafna jaħsbu li għax titkellem bid-djalett, ehm, m'għandek skola. U fil-verità inti għandek skola għax Xi għandek, żba- għandek eżamijiet. Ah, żgur xi żball għandi. Eh, jagħmlu jis.
Eh, Eħe, jisir. vera, eħe.
Eh, je, je, jassoċjawna ma' Ħamalli, Jassoċjawna m'injoranti. Le, naħseb iktar jassoċjaw mar-raħal, pereżempju. Persuna tar-raħal. Jiena ngħidilhem, l-ewwel nett jiena għandi GCEs sa għandi commerce, bookkeeping, għandi shorthand, għandi t-Taljon, il-Franċiż, il-Malti, l-Ingliż. Ma naħsibx ma naħsebx li jiena injoranta. Le. Sewwa, u mbagħad oħra, pereżempju, sa nagħmel ix-xirja. Ħoġa ħafifa kulħadd jagħmel ix-xiri qabel joħroġ jixtri mela. X'għandna bżonn Jennifer? Għandna bżonn it-tadom! Imma nikteb tadam. Awtomatikament mingħajr ma nkun naf kif. Qed tara li għadtlek jien? Niktibha tadam. Għax jiena Ġorġ għadtlu illi ma tistax inti tmur fl-eżami. Għadtlu m'hemm xejn ħażen li titkellem bi djalett. Imma l-Malti jibqa' Malti. Waqt l-eżami jekk tikteb tadum jgħoddilek ħażina. Jagħmililek ħażina.
Patata, roġol. Isma', smajtek titkellem li ġieli ktibt anke kotba int. Ejwa, għat-tfal.
Għat-tfal għandi, għandi, huma jgħidulhom, jgħidulhom tal-iskola il-big books. Wieħed minnhem ħareġ anke għall-iskejjel killa, Żaren iż-Żaqqieq. Allura killex tibda biż-żeta biex huma jdaħħlu dik l-ittra żeta, Żaren iż-Żaqqieq. Zanin iż-Żaqqieq jew Ġorġ iż-Żaqqieq? Ġorġ, għax kollox Ġorġ u xejn. Isma', semmejna t-tfal. Jiena billi nafek, forsi ftit iktar minn Alfred. Mhux ftit.
Naf li inti mat-tfal tiegħek, inti l-omm u l-ħabiba. Ejwa.
Man-neputijiet?
L-istess.
Mhux jagħmlu li jridu. Le. Għax in-nanniet iħobbu aktar jgħidu. Ejwa, ejwa.
L-ewwel ħaġa, l-ewwel rego-, jien għandi waħda. Kemm għandek niputijiet?
Jien għandi seba'.
Seba', żgħar kollha? Għandi minn 23 sena, il, dis-sena tiggradwa perit. Mbagħad hemm l-oħra, 22 ħa tibda t-tieni parti fil-mediċina. U mbagħad għandi l-ieħor għadda mill-O' Levels killha. Għand il-Muad u mbagħad hemm Selsabil Form Four u hemm iż-żgħir liff is-sod fuq il-futbol. Għandu għaxar snin. Ma' min iżomm?
U mal.
Ma' ba, ġifieri tim barrani. It-tim barrani l-ewwel ma' Tunes. Ara xi ħlew. Ma' Tunes. Għax missieru Tuneżin. Għax missieru Tuneżin.
Imma mbagħad għandu. Tunes daħlu fil-World Cup.
Mela daħlu fil-World Cup.
U kienu viċin jikkwalifikaw. Kienu viċin jaħasra, imma. Kont hemm jien f'dik il-logħba. Dik il Ma tiftakarx qatt nibgħatlek il-video. Eh, eh, eh, jien mela.
dar u dak kien qed jara mek. Kont fil-kapitali, mela. ramaw tinda. Min jaf kemm qabżu oh, Ramaw tinda mela, kbira enormi fiż-żmien. Unbat għandi ta' ġowlin. Dak kienu ta' Jennifer, l-oħrajn ta' ġowlin. Għandi waħda għamlet il-preċett u għandha huwa terba' snin. Issa dawk huma t-petiti. Ma għandhem x'jaqsmu. Di oħra rrid insaqsik, pereżempju, jien għandi rispett lejn il-pajjiżi kollha, kull nazzjon, kull nazzjonalità, kull lingwa għax kulħadd għandu l-kultura tiegħu. Għamilna żmien meta t-tifla tiġi tgħidlek ħa tiżżewweġ xi ħadd ta' nazzjonalità Għarbija, Hawn min isu kien ma jiehux pjaċir. Hm, tiftaħlix kotba. Inti kif ħadtha meta t-tifla qaltlek, għax m'hemm xejn ħażin illi t-tifla tiżżewweġ Tuneżin? What's wrong in this? Xejn. Hu qil hemm 26 sena, daħal bil-passaport f'idu, mhux wieħed minn xi klandestin, daħal bil-passaport f'idu, Ġie jara Malta kif inhi għax iktar xtaq li jmur fejn jiżżewġu u jmorru jew għand ħuh l-Iżvizzera jew għand oħtu Lyon. Jiġifieri lanqas ried jinżel Malta għax tant kienu jbeżżgħuh li Malta żgħira. Għedtlu, isma' ġbin, għedtlu x'għad taħseb? Li Malta qegħdin sider ma sider? Sa noqgħod nitkellem fuq 26 sena ilu sewwa. U hu ġie u għeġbitu. U għeġbit hu. U r-razziżmu li sibna dok iż-żmien li ħadd ma jrid. 26 sena ilu. Li ħadd ma jrid iħaddmu, il-viltà tmur miegħu għal interview. Le m'għandniex, qal, ma tridux inti l-vot, hawn ix-xogħol hu. Il-mara tiegħu. Jiġifieri U ma ħadthiex bi kbira għax jiena kelli kemm minn ħuti u kemm ommi u missieri. Imma għax xiex għandna noħduha bi kbira jekk ikun persuna sew? Mhix hekk, jiena hekk ngħidilhem, jiena anke nikteb fuq Facebook. Ir-reliġjon m'għandhiex tidħol.
Ir-reliġjon m'għandhiex tidħol, il-kulur tal-ġilda m'għandhiex tidħol. U bħalma huma għandhem il-ħażin, aħna l-Maltin għandna wkell. Mhux hekk. Għandna wkell. Mhux kollha. Jiena ħa ngħidlek, jiena taf kif jiena bħalissa. Isma', issib Tuneżin ta' qalb kbira. U
għettek. U ssib Malti ta' qalb ħażina. U l-istess ħaġa. Jew bil-kontra.
L-istess ħaġa. Jiena, jiena, ħaġa waħda biss għandi kontra il-barroni li ġie ġa pajjiżi. Għax di Malta tiegħi, mhux tagħhem. Jien anke hu, ir-roġol tat-tifla li ilu 26 sena u għandu l-passaport Malti, wara tmien snin tawh il-passaport Malti u malli daħal tawh il-freedom of movement, all right. Imma dawk wara tmien snin ħodhom. Li jridu jikkapparraw, jridu mingħalihemli għax huma qegħdin hawn issa hawn tagħhem. Taqbel li l-barranin li jaħdmu hawn Malta għandhom jitkellmu bil-Malti?
Forsi bil-Malti le, imma almenu mqorr bl-Ingliż. Issa ż-Żgħir, per eżempju, jekk jilagħbu Malta u t-Tuneżija, ma' min iżomm? Jien naħseb ma' Tunis. Hija daqshekk?
Jien naħseb ma' Tunis l-ewwel ma jżommx. Mela, ħa nsaqsih u tibgħatilna, ħalli mbagħad ngħid. Ejwa, ma' Tunis, le le ma' Tunis. Ma' Tunis iżomm. Imma għax iktar
Kif tgħid, Derajon ġibed lejn missieru, lejn id-drawwiet ta' missieru, jew. Jiena, jiena hekk naħseb. Huma jsiefru darba fis-sajf. Fhimtni, meta jkunu dalwaqt jitilqu. Jgħixu Malti imma, le? Jgħixu miegħi, żgur jgħixu miegħi, imma darba, meta jkellem il-holidays tal-iskola, kif ikellu ċans, Diż-żmien li ntrabat hija għax min aħna m'għandniex tal-università. Irrid ngħid li qbadnija fuq di illi darba konna fost oħrajn għax aħna Ġorġ insiefru Tunes mhux darba imma konna ntellgħu gruppi kbar. U darba kien hemm security qed jiġri warajja l-airport ta' Tunes għad x'għamilt ħażin jiena. U qali no no qali rrid nistaqsik Kif int tkun jommok żammit, għax hu kien żammit ukoll. Ara!
Hu kellu żammit hawnhekk. Fil-fatt ħafna kunjomijiet ġejjin mit-Tuneżija tagħna. U hemm Maltin jgħixu t-Tuneżija, ġifieri bħal ma hemm f'pajjiżi oħra madwar l-Ewropa u l-Awstralja u l-Kanada, il-kapitali pereżempju ssib ħafna Wieħed mill-kunjomijiet popolari huwa Said, pereżempju, Said. Huma jgħidulha Said. Le tara Sad, SAAD. Imma Zammit kien jinkiteb eżatt u kunjomijiet Maltin iltqajt ukoll Tunis jiena. Jidher li r-relazzjoni li kien hemm tal-ħobż u sikkina, ħobża u sardina, li l-Maltin kienu għenu, naħseb li xi nisa Maltin kienu tħalltu. ma' irġiel Tuneżini. U anke familji Maltin. Jiġifieri bħalma kien hemm familji li emigraw lejn l-Awstralja, lejn il-Kanada, kien hemm familji li emigraw f'dawk iż-żminijiet ukoll lejn it-Tuneżija. Tajjeb. Żgur. Isma' Joe, għalkemm aħna nippruvaw nagħmlu dal-programm kemm jista' jkun li nidhku, niċċajtaw. Mhux hekk, mhux hekk. Imma kollox irid ikun. Daqshekk hu. Għaliex int semmejtilna żewġt itfal, imma inti mhux tnejn għandek. Le, għandi tifel, ħalliena ta' 19-il sena, ħa jagħlaq ara fil-95, 1995 miet, jiġifieri fuq 20 sena. Dsatax-il sena. Dsatax kellu. Tifel tal-miżew.
Għax tajjeb insemmu Josephine f'dawk iż-żminijiet u anke taż-żmien ta' illum, illum li qegħdin hawn, tferraħ in-nies, tagħmel kuraġġ in-nies. U jiena smajtha f'intervista x'hemm bdejt nipprepara għall-programm li Josephine tgħid jien nibki kuljum. Kuljum. Li darba kont fis-sodda ħassejt is-saqqu jiċċaqlaq. Għidilna naqra. Mela dik di
kull kull flaċija. Kull flaċija illum il-ġurnata r-raġol tiegħi kulħadd joff qiegħed f'home għaddietu puplesija nofs ġismu wara li għamel il-bypass. U qalli l-professur, qalli kellna ntuh l-uppju żejjed, qalli allura se jkellu ħa joħroġ bi stroke, qalli però jekk joqgħod kif ngħidulu aħna jiġi imma rosu ta' żunqor għax ajma qed iweġġgħuni, ajma u ma riedx jagħmel li qalulu l-physiotherapy, allura baqa' kif kien iqiebes. Għedtlu jekk kuntent mela hekk oqgħod. Insumma, tiftaħlix kutba pa' hawn.
Ħalwa dawk. Mela dok, mela dok meta miet, meta miet li t-tifel, l-ewwel. Nista' nistaqsik x'ġara?
Propjament, jiena naħseb li kien ġara hu, għax huma qaluli, min qalli Hodgkins. Għax qatt ma smajt. Ġifieri miet ta' malajr?
Le, dom 26 ġurnata minn mitha li ġo, kienna qegħdin Tunes. sewwa.
Kienna qegħdin Tunes u hemmhekk ma nafx xi ġrolu. Naf li raqad u qumna u meta qom, dak iż-żmien kienna l-irġiel il-jeans ikun bil-buttuni, il-kuzakk, u n-nisa biz-zipp. Sewwa, sewwa.
U xi nlibes il-jeans? Qalli ma, qalli mela ġibtli il-jeans ta' Jennifer. Għedtlu l-ġins ta' Jennifer, Qalli, ara kemm hu qasir, sa fejn ġieni! Jiġifieri jiena naħseb li ġara kien li twol f'daqqa. Mingħajr, għax meta ġieb biex iqegħu tat-tebut, qalli, għedtlu tlaq minn quddiemi, ġej bl-album ta', għedtlu itlaq minn quddiemi, għedtlu u tkellem mal-kumplament tal-familja, jien ma rridx nara. sa jiġri. U t-tifla qaltlu, qaltlu isma' qaltlu fuq il-passaport five feet seven għandu, dak iż-żmien hekk kienu jkunu miktubin fuq il-passaport. U mar, qallha x'five, raġa' ġie qallha x'five feet seven, qallha dok fih sitt piedi u erbgħa. Sitt piedi u erbgħa! Qallha sa li nkun ħoġġa nistgħu nagħmlu niksrulu saqajh u kant fil-kċina. U x'ħin smajt, sa tagħmlulu tiksrulu saqajh! Qal li mela allura qal irridu nordnawlu tabut speċjali b'sitt reffiegħa, tlieta fuq naħa u tlieta fuq naħa. Mela xi ħaġa hekk ġara, ġifieri. Li jiena dik li ngħid. Jiena ngħid li. Ma kinux tawk rapport tal-mewt tiegħu jew le? Għax qisu kien, ma nafx, ma tant l-affarijiet ġraw malajr, tant li ma kinniex nafu x'inhu jiġri. Inkredibbli.
Inkredibbli.
U kien tifel b'saħħtu.
Kien tifel b'saħħtu.
Qal li dak suppost Meta t-Tuneżija, kellna qegħdin it-Tuneżija, ħadna d-dinner u t-tour leader qalilna, kien jgħidilna, qal ġol-dinner tridu tinżlu libsin ara ma nagħmlux xi ħadd b'xi shorts jew tridu tinżlu libsin bħan-nies. U dak iż-żmien kien għodhom jiġifieri li ma tistgħux, qegħdin nitkellmu, U mbagħad kellna mmorru fil-kamra nbidlu, min jilbes xorts, min jilbes u noħorġu nieħdu l-ġilla ta' riqa, ġilgħot insomma. Kif wasalna eżatt fejn il-kamra, għadli wieqef hekk mal-ħajt u qalli iftaħ mama għax ma nafx kif qed iħessni. U jiena 'l ġeww lejn 'l oħtu ż-żgħira, għedtilha, iftaħ, iftaħ, iġri l-kamra. Ftaħt, xegħlet id-dawl. Qalli, ixgħel id-dawl ma, ixgħel, Marija tal-ħniena, mela qama. Għedt mela għama, u ċempel għedt it-tour leader għedtlu maħniex ġejjin għall-ġilgħod illum, insumma, u dok il-ħin il-sentgħa li jiena ċċaqlaqtha u għamilt wegħdi magħha li naslu naslu lura qawwin u so. Qalli suppost għemiet. Qalli suppost filgħodu għomt u sibtu mejjet. Qalli. Destiny biss.
Destiny biss. U di tas-saqqu. Tas-saqqu, ħa nisimgħu tas-saqqu.
L-ewwel Palazz Pura li għamilt laqqas lil uliedi ma wrejt la miet illum pereżempju. Tfinnieh fil San Pietru u San Pawl fl-Imnorja. Tlitt ijiem wara, għax kulħadd jgħidli tifel tajjeb, tifel tajjeb, tifel tal-Miżew, la qatt xrob, la qatt mess mara, la qatt pejjep. Ridt fjura, ridt fjura. Mort Għax għedt Melissa nsar nagħmel bħal Lażżru do ħa jqum. U mort, mort, mort, mort hemm bil-qiegħda fuq il, fuq il-lapita għad jew nistennieh iqum. Hi ħassa.
Nistennieh iqum.
Mela dik waħda mill-ġrajjiet u, u t-tifla ma tgħidx issa jgħidduk miġnuna, ma se jgħidduk li qed titlef moħħok. Inti omm, inti għaddejt, di biss ħa ngħidlek għax id-Direzzjoni toqgħod tirrabja magħna, Jekk imma din hi da il-podcast irid mhux biss jidħaq u jifraħ imma rridu naraw il-bniedem minn xiex għadda.
Aħna kollha humans, kollha umani. Tista' tkun l-ikbar l-ikbar clown tad-dinja. Daqshekk.
Ara, miet ommi u missieri, għalej tagħlijem, imma meta jmut biċċa minnek u ngħid ta' Ġorġ Malaj. Inti għext id-dulur ta' Ommna Marija Santissma. Ma nqisnix għax Mhux bħala.
ma hawnx agħar minni imma imma Isma'.
li titlef libnek.
Id-dulur li għaddiet hi għaddejtu int. Ejwa.
It-telfa. U di li li nibki kull flaxija kull flaxija nibki. X'kien jismu? Kien jismu Brian.
Għadu jismu Brian. U għadu jismu Brian u ħoġġa ta' skantament f'Reto meta ngħidlu Bri fejn hemm ħutek? Bri fejn għax huma jgħid sa diż-żmien bil-Magħżufin u Torino tisma' ħaġa hija. Tismagħha ġejja ngħid ejja. Grazzi Bry was Ġieli yes. tlabtu u ħassejtu. Ħa ngħidlek din li ħassejtu. U ma naħsebx li tofu, inti naħseb tofu, il-Dun Vinċenz de Micoli, Alla jtih il-glorja tas-sema, llum mhux magħna lanqas. Dak, qed ngħidlek, dar ma dar, jien hawn żaren biex ma, ngħid filgħodu jrid imur il-biċċerija ma jwaġġgħux u dan, u wiċċu 'l hemm, jien wiċċi 'l hawn u nibki, issa hemmhekk qiegħed sewwa, issa għax tlaqtna, għax tlaqtna. Insomma, taqa' nirrobja miegħu, taqa' nirrobja m'Alla, nisma' l-karkur. Għax kien ġieli kien jagħmillu missieri Elli, aw, missieru żgħirien kien jgħidlu Elli, saqajk biex timxi, tkaxkar saqajk, ikkaxkar. Smajtu ġej.
Ġie.
U jiena qiegħda rieqda le ġenbha hekk. Is-saqqu, inti meta toqgħod bilqiegħda, taf kif jinżel? Jinżel hekk.
Niżel.

U l-bieb, il-bieb tal-kamra tas-sidra tagħna la nfataħ u waqas ingħalaq. Jiġifieri għadha minn ġa fih jew. Mamma mia. Ħallejtni bla kliem.
Bla kliem, bla kliem. Qed ngħidlek. Imma xtaqt li naqsmuha. U nemmen. Naf li jgħidu n-nisma għidtku imma dawn affarijiet u anke biex iwasslu messaġġ bħalma tgħid inti għadta kemm-il darba li Ma tawgurax u jallaq l-ebda omm. L-ebda omm, l-ebda familja ma titlef lill-ulied. Aħna nippretendu, Fred, li mmutu aħna.
Ibsa, ibsa. Għax in-natura tgħidlek, u nagħlqu hawnhekk din, in-natura tgħidlek l-ulied jidfnu l-ġenituri, mhux il-ġenituri jidfnu l-ulied. L-unika ħaġa li jiena, kont qed nitkellmu fuq ommi u rejtek ritratt, Ommi kien jisimha Helen by the way. Għal Santa Lina. Għadu jisimha Helen. Għadha jisimha Helen.
Għax din li din li ngħidu aħna kien jisimha, għadu jisimha. Għax aħna nemmnu li qiegħda tgħix għal dejjem. Nisperaw, hux vieru?
Ekku. Għax kieku nitilfu l-fidi u nitilfu r-raġuni. L-unika ħaġa li kont kuntent jiena fil-mewt t'ommi hija li ma mitx jien qabilha. biex ma ntijiex dak Ma tijiex dak id-dulur, daqsek. Taf minn xiex għaddej.
Daqsek. Mela, Josephine, iktar qed tikkonferma li kemm int mara ta' kuraġġ, għax kull u nixtieq insellem il dawk l-ommijiet kollha li tilfu l-uliedhom. Għax huwa hija ibsa inti tista' tgħidilna. Mela, Josephine twieldet fit-tnax ta' Jannar tal-1952. 52. Josephine, għandek it-tfal, neputijiet, inti. X'inhu x'tara l-aħjar, iż-żgħażagħ, it-tfal tal-età tiegħek fi żmienek jew illum? Ta' żmienna kienna innoċenti. Mhux li ma kinux, ħa ngħidlek, għax kienu jsiru l-prospol u. Jinnamraw bil-moħbi kienu. U l-paproti, għax kienu jeħbew taħt l-onnella. Sewwa. Sewwa, kienna neħbew taħt l-onnella, ġifieri. Inti l-ħadd tal-onnella, mela? Le, imma ommi iwa. Jekk tgħid lin-neputi x'inhi onnella jgħidlek? U x'jgħidli, Kien qed jaqra ktieb bil-Malti għax tagħmillu tittaqra bil-Malti. Ġie, Nanna what is offa? Off, offa? Hekk. Għedtlu l-ewwel nett xbin ibdili s-sentenza bil-Malti u spiċċuha bil-Malti, inli li kellimni bil-Malti. Jekk tridni nitkellmu bl-Ingliż, nitkellmu bl-Ingliż, ma jimpurtax. Imma nibdew is-sentenza u nispiċċaw is-sentenza. Eh, inti dik iddejqek?
Jien dik li tibda nofs sentenza bil-Malti u nofs sentenza bl-Ingliż jew bil-Sviċer, ma tgħeġibnix. Sewwa, sewwa. Ma tgħeġibnix, insumma. Qalli, u hemm oħra, Nanna, qalli, Ġa, ġa, sew dom siegħa biex qol ġawlaq, għax ma qassatha jaqruha. Għedtlu, ġi. Mur fehmu x'inhu ġewlaq. Eh, għedtlu ġifieri, anzi kelli wieħed ta' Tunis. Tant ġibuli.
Iż-żgħir. U għedtlu dan il-ġawlaq, ara għedtlu dok li għandi fil-bitħa bil-patata. Eh, qalli, dan, dok ġawlaq Nanna. Għedtlu dak il-ġawla. Jiena, jiena t-tfal għandi regolament magħhom. Doll mbierek jew misħut ta' mobile. Kif jirfsu l-għatba tal-kċina, kif ħa nidħlu fil-kċina, taruhom killa qabel il-kċina għandi qisha living, qisha living bit-television u kulħadd jitfaħħem fuq il-, fuq is-sofon. Regola tiegħu.
Għax, almenu, nieklu, nieklu flimkien u nieklu bħan-nies. Brava, brava. Mhux ser, u oħra. Di għandu jagħmilha kulħadd. U tkun spija. Fejn jitlu t-tfal, George.
Fejn jitlu t-tfal.
Anke mmorru r-restaurant, drajna ma toqgħodx jekk ma tittawallux il-mobile. U oħra, oħra, li għax inti. Ġejna addict.
Għax inti għedt li tkun ħabiba, li tkun spija. tisma' anke huma bejniethem x'inhu jiġri, forsi qed jiġu bullied l-iskola, għad tismagħhim jitkellmu bejniethem. Waqt l-ikel.
Waqt l-ikel qed jitkellmu, qed jiftħu qalbhem, jiftħu qalbhem u jiena dejjem, jiena anke l-bniet pereżempju kelli l-Jennifer u l-Jolene, ħarġu mal-ħbieb jew hekk, ħarġu mal-ħbieb. Allura anke qed nagħmel jiena iltqajna ma' xi żinżillu kissi kissi kissi. Biex huma jekk vieru jkunu ntiqgħu ma xi ħadd, jgħiduli mhux jgħidu mela ma tmur l-aħħar tkun taf ummi għax toqtulni. Ħalli nkun qed nitqatta' minn ġewwa. Ekku inti twilidt f'Jannar imma tqis ruħek persuna persuna tax-xitwa? Le jiena jiena għalija dos-sajf qatilna. Ħafna. Sewwa qatilna u u u u kemm. Ir-riħis fil-idejani hemm. Kemm tħaqna. Id-dlik id-dlik. Kemm tħaqna meta kinna Għadna qed nagħmel GCEs u hekk, dak iż-żmien GCEs u RSAs. Illum huma O-Levels u A-Levels.
Illum għal O-Levels u l-A-Levels. U kienu l-għalliema jgħidulna bl-ozone, li qed tittaqqab l-ozone. U din l-ozone u din u dik. Ittaqqbet l-ozone? Ittaqqbet. Ittaqqbet hija. Iva. U iktar ma mmorru. U l-prova fil-Covid, il-ferita naqset. Eħe. Meta fil-Covid ħadd ma saq il-karozza. Daqshekk hu. Dħaħen kbar li li jidhru Eħe. bħal pajjiżi bħaċ-Ċina, pereżempju. Mela, mela.
Is-sema klirjat. Ejwa. Dik impressjonanti Dik- wisq kienet. eħe, eħe. Em, Josephine, semmejt xi ħaġa t- li meta kellek it-tfal kont tgħidilhom sibtu xi wieħed b'hewsa. Eħe, eħe. Il-mistoqsija li għandi, għax naf li tagħti opinjoni fuq kollox u tagħti ħafna pariri anke li- lit-tfal tiegħek. Taħseb li koppja qabel jiżżewġu għandhom jgħaddu perjodu Ta' sur flimkien id-dar.
Il dik ta' llum, il dik ta'. Fil-kost ta' tfal tagħna le peress li huma Musulmani.
Ma jistgħux. Jiena dik li għax irrid nippruvaħ qabel niżżewweġ u ejja. Mela nipprova lil Freddy. It-tifla wkoll Musulmana?
It-tifla qelbet Musulmana, iva. It-tifla qelbet Musulmana. Ma qelbet biex togħġob ir-raġel jew għax vera ħasset. Le, le, ħa ngħidlek meta qelbet Musulmana, meta semgħet bil-qassisin patofli. U li, jiddispjaċini, forsi vieru u forsi mhux, li anke l-isfijiet u l-papiet ma tantx taw dik fuqha. fuqha. Mela sawa, neħħejtu minn din il-parti. Nirrispetta, nirrispetta d-deċiżjoni tagħha, imma imma ma jfissirx li ikollok saċerdot wieħed. Le, għax ma mhux kellha huma ħżiena, imma kien tinqbad u għandek wieħed ħażin, mhux ħadtu minn dil-knisja u tfajtu f'oħra, mela sawa, ħadtu minn Dolbuton u tajtu Buton ġdid. Fil-bidu forsi kienu jaħbu għal-lum ma tantx. Illum, illum.
Għas jistgħu illum, għax illum għandek. Le, illum, per eżempju, tal. Imur qudiem tribunal tal-Knisja. Tal-Papa, tal-Papa.
Għamel grupp ta' investikaturi. Turi u hekk, eħe. Jiena li kent qed ngħid li di. Fimni, il-Muslim u il-Kattoliku Hemm ħafna. Hemm ħafna. Jiġifieri taqra l-Koran u taqra l-Bibbja hemm ħafna. Jinnaf eh, Ġesù pereżempju jissemma. Ejwa. Li mhuwiex li ma jemnux li huwa iben Alla. Eżom jien nina naf. Mirjam pereżempju.
Mirjam.
Madonna. Għandhom rispett kbir. Infatti. U hemm ħafna.
Lejl Madonna. Eh, u hemm ħafna jisimgħu.
Infatti, infatti Sumaja li kienet l-ewwel wilt, l-ewwel tifla. Mirjam rid isemmija. Oqgħod lul inti bis-serjetà. Ma nafx jekk tafhiex imma n-nisa Musulmani li ma jkunx jista' jkollhom tfal imorru jitolbu fuq il-qabar jew fejn raqdet il-Madonna. Il-Madonna, eħe.
Jitolbu lil Marjam għax huma Eħe. jemmnu li hija omm Eħe, il-Profeta. eħe, eħe. Aħna nemmnu li hija omm. Jiġifieri hemm ħafna, hemm Hemm ħafna ħafna, hemm affarijiet. ħafna. Isma' u aħna ehm noqogħdu f'dor waħda, jiena nirrispetta il dik tiegħu, i i i i isallu xi ħames jew ħames darbiet żgur, isallu, jfaħħru 'l Alla, Fil-kamra tiegħu għandu anke xi posters u affarijiet u koranijiet. Jiena mbagħad, pereżempju, fil-Milied inżejnu. Eh, mela.
Eh, jżejnu.
Ismagħni, jiena nemmen Alla huwa wieħed u. Fl-Easter. Kulħadd jgħaddi għalih minn toroq differenti. Fl-Għid, inżejnu, ġifieri. Jista' jkun li, pereżempju, ir-relazzjoni tiegħek mar-raġel tat-tifla u t-tifla anke mar-raġel tagħha li kien hemm dan ir-rispett? Li inti tirrispetta l-opinjoni ta' ħaddieħor. U, u, dik, dik waħda. Jiena, U li, jiena, li jiena. pereżempju jiena fil Jennifer, isma' Jennifer rat anka x'inhuma drawwiet. Daqshekk u, daqshekk u. Eh, isma', ok, din nistgħu nagħmluha, din nistgħu nirranġawha, din, taf kif, ikun hemm ċertu ftemi, ftehim. Ftehim, eħe. U wieħed jirrispetta lil ieħor. Daqshekk u. Jiena, jiena waħda ngħidilhem, għax dejjem neħduha kontra il-kunjota. Il-kunjota tiegħu jew il-kunjota tagħha. Il-kunjota. Il-kunjoti jiena ngħidilhem, tagħtu parir, imma tindaħlu qatt. Jennifer għażlet lilu, mela jiena rrid nirrispetta li, mhux li jien, mhux jien se mmur nirqod miegħu. Ekku. Hu se jkun żewġha, jien għażelt il-tiegħi. M'għandekx dritt tikkontrolla l-imħabba ta' ħaddieħor. Daqshekk, daqshekk. U lilu hekk għedtlu, Għedtlu, Issa tlu' għandek, għandek it-tfal qed jikbru, Isma', it-tfal qed m'hemm xejn jikbru. ħażin li wieħed jiżżewweġ barrani, anzi huwa tajjeb li nitħalltu, Daqshekk hu. anki fil-qasam tas-saħħa jgħidulek, Daqshekk hu. tajjeb li l-popli jitħalltu, ehm, kulħadd għandu jirrispetta l-kultura ta' xulxin. Daqshekk. Però waħda, Mhux vera. par, inkompli l-mistoqsija ta' dawk li jgħixu flimkien, jiena naħseb jekk sa jgħixu flimkien daw sa jirqdu flimkien. Sewwa? Sa jirqdu flimkien. Mela allura, sa jsir li m'għandux isir. Għax jiena tlajt fuq l-artol bil-libsa bajda, dik tfisser li inti verġni. Li inti verġni. Il-Musulmoni hekk ma għandhemx xejn tajjeb li l-mara li jieħdu hija verġni. Għax dik l-ewwel ħaġa li saqsieni, qalli, ħa nsaqsik ħaġa, qalli, forsi personali, għedtlu għidli, qalli, bintek verġni? Jien dak il-ħin rosi qomgħod rizza. Eh, ma inti taf x'ġara u ma ġara. Għedtlu isma' hija, għedtlu jien, għedtlu t-tifla tiegħi, għedtlu naħlef għaliha li hija tifla sewwa u kif għallimtha jien, għedtlu imma saħja meta taqbiż lill-bieb ta' barra, ma nafx x'għamlet u ma għamlitx. Kemm int ħelwa, mhux vera? Meta ġiet, forsi tisimgħu dawn il-programm, meta ġiet għedtilha isma' l-awwent, għedtilha int verġni. Ifhimni, rari ssir verġni llum, ngħidu hekk. Għedtilha int verġni. Ħadd mhu verġni hu. Għax Sawat lu qatilha jkellu drett iħanxarlek għonqok ta! Qalt li inti ma irħilu u r-rispusta jieħodha waħdu. L-għada tat-Tieġ ġie bew sal hawn u bew sal hemm. Qalli grazzi ma. Qed tara? Qalli grazzi ma. Isma' malajr malajr. U di għallitni u di wkoll qed tgħallimni xi ħaġa minnha għax ħafna drabi aħna moħħna biex ninfamaw lil dak u l-ieħor. Daqshekk hu. Il-ġimgħa l-oħra ltqajt ma' każ, persuna qed jgħin persuna oħra Qed jgħinha b'mod soċjali, ġifieri tipo x-xogħol tiegħek, Ġorġ. U da qed jidher magħha jieħu kafè biex jispjegalha u dana, mhux kulħadd jgħidlek isma' ejja d-dar jew ejja l-uffiċċju. Kultant inti taf anke fis-soċjal trid tmur f'ambjent li forsi dak li jkun iktar ikun komdu f'kafeterija milli jkun komdu f'uffiċċju. Hawn min jaqbdu estru f'uffiċċju xi ssib ġejha s-serjetà. Imma le, qalli isma' anke lill-mara tiegħu qalulu isma' Allura, isma', raġel qed ikun ma' waħda jieħu kafè, jiġifieri n-nies. In-nies. Jiġġudikaw. Inti dik qed tgħid, jiena ħdejja kien hemm pulizija u kellu accident ikrah, insumma ma aħnax ħa nsemmu min huwa, u talqitu anke l-mara u bda sar prova ineħħi ħajtu. U lqajtu ġa dori U tmajtu, u ħsiltlu l-uniformi, u kien hemm waħda mill-ġirien qaltli, Proset, proset, ġus! Għedtilha, Proset għax qed nagħmel arbaħ ġo ħoġa u ma nofx jien. Qaltli, Għax itarset hu Jolene! Eħe, għedtilha, Amerika la hemm tofu jien ma nofx huma li tarset, għedtilha, lil min itarset Jolene tiegħi? Qaltlitli, Mit-Togħli! Għedtilha, Tista' tgħidli fejn rajt il-Jolene tiegħi mat-Togħli? Qaltli, Il-quddies, għedtilha, Mela mbasta mhux! U ċora u tunda. Hekk, hekk, hekk, hekk, hekk. Tela' mela mba-, u kinna qegħdin fej il-van tal-ħobż, qalli Ġorġ tal-ħobż qalli, eħe, int malajr ittija r-risposta, għedtlu mhux vieru, għedtlu dil-knisja rotom, aħseb ara kieku rotom. Hello Josephine, kanzunetta sabiħa. How do you do.
Togħġbok? Ejwa.
Tajjeb. Inti persuna tal-midja soċjali. Tal-Facebook, tal- Ejwa, ejwa, u Segwi nikteb. l-Facebook.
Għandek Insegwih Facebook u għandi ukoll. l-Facebook, għandi fuq 5,000. Infatti talat li caption qalli open a new account għedtlu kemm se ngħidlek x'niftaħ. Anka daw qed nara żejda ħseb wara. Ehm, Jiena ħa ngħidlek kif jiena. Jiena l- ma ma għandix kuluri. La għandi aħmar, la għandi blu, la għandi orange u aqqas aħdar. Min jagħmel is-sewwa ngħid li qed jagħmel is-sewwa. U min hu qed jagħmel il-ħażin ngħid li qed jagħmel il-ħażin. Reliġjonijiet l-istess. Tisma' ħafna paroli, issa anke fuq din tal-Pride hawn li ħa ssir, tisma' ħafna paroli. Qegħdin naqsmu rosna hawn, niffaxxaw rosna qabel naqsmuha. Eħe, x'fih ħażin, di ssir mal-Ewropa kollha. Dik issir, eh, mhix hekk.
Se ssir fil-Belt, se ssir fil-Belt Valletta. Jekk ma tgħeġbekx. Kienu kitbulna biex jiġu. Imma imma eh, li se eh, neħdu l-pożittiv tagħha. Eħe, jekk ma tgħeġbekx tmurx. Mhux hekk, mhux hekk. Tista' ngħid. Dan ikun spettaklu ta' libertà. Ah, mhux hekk, mhux hekk.
Spettaklu ta' ta' ta' ugwaljanza. Da' sekku, da' sekku. Jiena ma ma għandi xejn. Isma' taħseb imma l-medja soċjali bħal Facebook, eċċetera, tefawna lura. Ħafna. Bħal din il-Pride, kulħadd jikkummenta. Jien naf, issa f'Awwissu jibdew dawk il-parties li jġibu eluf ta' żgħażagħ u hotels pereżempju f'Buġibba jkunu Tisma' l-kummenti u jgergru. Jien naf, Alfred is-Sindku tal-Belt, tara ritratti. Kollox jeħel is-Sindku.
Però il-ħmieġ li jħallu warajhiem, dik li almenu għandhom jedukaw ruħhom Sewwa issa dil-ġimgħa fuq. Mhux hekk għandna nagħmlu, nagħmlu barbecue nnaddfu.
Mhux hekk għan, qed niġba' ngħidilhem li dem tiftħu xi landa full u beef u tħalluha fir-ramel, jgħaddi tifel u u jaqta' saqajh, mhix sewwa, jew xi landa tonn ta' żejt. Issa ma nafx rajtuhx, telgħu fuq Facebook, ġiex fajliet qed jiġbru l-flus mill-ATM, b'qalziet imdaħħal

Tiġa ehm, spiċċa l-programm. Iva, tista' trebbaħhom ikla. Irid ngħid il dawk li jaraw iva, il-podcast jagħmlu xeru kol ġo. Lista tal-sponsors m'għandniex illum, ħadd reklama magħna. Eh, le mhux veru, hemm ħafna reklama magħna. Mela, ehm, kull ma tidu tajdunna fil-kummenti meta twildet Josephine Tajjeb, u titlob iċ-ċans. Isma' tgħidx tgħidilhom id-data ta' wadhom, ix-xahar biss. F'liema xahar tas-sena twieldet Josephine. U iva. Li tagħmilha komplikata.
U tistgħu tirbħu voucher ta' ħamsin ewro grazzi għal Mercanti Restaurant li jinsab fit-Terrazzin ta' Suq tal-Belt. Josephine, talli ġejt magħna. U vera tajjeb biex tmorru tiklu hemm. Iva. Morru kulu hemm.
Grazzi.
Importanti semmu Boskotti. U tal-li ġejt hawnhekk jekk ukoll santuk voucher ta' 50 euro ħalli tmur il-merkanti. Nieħu restaurant fit-terrazzi.
Kol merkanti. Ħafna soppa tal-armla. Ħafna, għandu ħafna kell Malti. Proset, proset.
Nirringrazzjakom, grazzi u nur kbir kien li jiena ġejt mistiedna. Meta jkellkem bżonn, tibżgħux, għiduli. Jiena meta kont nisimek, U kont nisimek bid-djalett titkellem f'diversi programmi. Kont ngħid imma dil-mara qed titkellem hekk għall-palk għax jiena iffakkarni ħafna f'Wenzu u Rożi, niftakru Wenzu u Rożi.
Però inti naturali hekk. Qed issemmi l-palk iwaġġagħni meta għandek nies li jitkellmu ħpur id-djalett U mbagħad issib xi xena fejn. Biex idaħħaq jitkellem bid-djalett? Mhux għax biex idaħħaq,
ma jofx jitkellmu, tinduna, tinduna. F'dak il-każ ibagħtu għalija jew għal Ġewsefin u jkollkom parti. Parti tajba, eċċellenti.
Anke d-dulli jitkellem tajjeb. Anke iva. Anke Dolly jitkellem tajjeb. Illum pereżempju użajt ħafna l-kelma, jien is-soltu nuża l-kelma bl-imgħawed. Ma nafx għalfejn, ma tantx nistama' sabiħa, d-djalett nistama'. Djalett isbaħ, hux veru? Grazzi Josephine.
Grazzi, intom dewsa kbira. Kapo. Mhux bl-imgħawed.
Bl-imgħawed, imma aħna hekk ngħid, ngħidu tkellem bl-imgħawed. Id-djalett jinsab fid-dinja kollha. Mhux hekk? Pereżempju isma' n-Napletani, tgħid daw Taljani, għax lanqas tifhimhom.
Ma tifhimhemx, veru.
Ġieli, bil. Veru. Tista' tgħidilhom bajħa morru. Anke l-isqallin għandhom. Ħajaqtawna. Jiena nħu pjaċin nara l-kummenti waqt il- Anka jilena tiegħi daw. Ibatulna għamlu like u share il-paġna tagħna ta' Facebook. Irridu jidħlu fuq il-paġna ta' Kalamita. Ta' Kalamita.